ndi artist uyo manje ari kugaya Sh- should they be strategic about kumaketa music yavo voita sei because vari kuti ku- ku- kunana facebook nana youtube kukumanitaizwa kunobuda kuti kumari then kumastreets vamwe vacho navo vakutosiyana navo zvoitwa sei kuti zvibhalanse Eh, kuma- kumastreets uri kuona kuti mastreets unogona kuda kuita nguva kusiyana nawo but you can never run away from them
Eh, but do you remember kuti mastreets mostly aidominatwa nemacds ine zvino acha kudominatwa nemafoni shay to whatsapp chichi chichi bcause ene its obvious vanhu vakawanda vari kutoridza mabluetooth pamalaptop oisirwa muflash mako ongopinda moto mako oisa mumodulator kana kuti wangoisa paradio direct kana auxiliary cable yako wakubairira pafoni wakutoridza foni So, so in general, let's just say mangoma ezim danzo or mangoma ese must stick to traditional ways ataiita kudhara kuti mangoma tomazoda ani kwaanosiiwa nekwaanokolektwa enezvi zvato mangoma enezvi akutobatika fast because at the moment yauri kuuploada ngoma rako hmm. ini ndiri kutoriburutsawo zvichitongo ndibhowa ndakutodelitawo zvichitongo ndangidza ndakupawo the next person wambodzwa song inonzi ah, inonzi yani unayo here ndinayo ndisendero ah, oh, link iro downloader link iro downloader
zvangofanana netransition yakaitika kubva kuma 45 madroplets aya tichipinda kumakaseti madroplets makaseti tichiuya kumacd tichibuda mumacd chinopinda mamp3 chibuda mamp3 chinopinda mumaflash mm. it's, it's an evolution hatinga yeah, we cannot run away from it because ndo zviripo that's what we have to face todhila nazvo izvozvo so do you think kuti kuchiri nechinhu chinonzi piracy or vanhu vakuziva zvekuita nemangoma avo ah. it's necessary for spreading of music piracy um, toona kuti yedu iriko but hakuna or iriko but haya kwandiri nepiracy iri kutangira papi ndo pandoramba ndichidzokera pakuti piracy yacho iri kutangira papi iri kutanga nani Pose nezviki hautauri kuti pairesi ka wabirwa mangoma ako wabirwa nani anga ari pai une mushini wako une password wobvisa mangoma wouploada wobvisa mangoma wopa inini ndopa umwe munhu iye wandapa wobva pa wake wake wobva bhena cd haisi pairesi eh,
matikira zviri kuitika mazuva ndo kuti inini wanakirwa nengoma raaimbona blue aidzandii eh.

inobiwa sei atanga kuifambisa ndiani ndiwe anditi ndiwe zvafana nemombe uine mombe dzako wogadzira danga rako womeka sure kuti mombe dzangu hadzipasi hadzibude wodziburitsa dzoenda kumafuro wopa munhu kuti fudza mombe dzobva dzaadya munda wemunhu who do you blame ndozvatiri kutaura iye saka iyo music yako yabuda sei payanga iri iye bcause orit lets say kuti iri mucomputer computer is obvious unoisa password mm. anoiziva ndiyani ndiwe saka uri kuzoti yabiwa papi ndaita wrong distribution yemusic yangu ndo zvavanhu vangu vachitaura kuti handa distributa music yangu zizvirizvo because ukatora music yako iwe ukauploada payoutube channel rako iwe soundcloud whatever iwewe ndiwe uri kuziva pawaisa wobva wagumira ipapo unozoti ndayarwa nepirates papi but iwe wati ubva unoisa kuyoutube wobva uyobva wapa uyu wobva wapa uyobva ah, hauna ku haisi pairesi uri kuziva zvauri kuita iwo wapa vanhu music yako saka usatudze zvepairesi eh, uri kutoziva zvawaita saka you cannot blame pairesi kuti hanzi ndapaireterwa music yapairetwa nani ane shungu yekuswera achiita basa rekuteera ne music yevanhu ndiani but iye anenge achitoziva paachabatira latest yake mm. tichanoribata pakati ratobuda wari kuwana maartist ava tisinganzwa chichema nyaya pairezi because anogona kutokudzira kuti album rangu ribuda musa 13 ende kuti uzotanga kurwana mustreet ka itseidha wakutozorwana musi wa 15 musi wa 14 musi wa 17 why because munhu atoenda akanotenga cd akamhanya naro kazonobhenawo zvake iyeyo yapiracy manje takutanga kubvuma kuti hamaya eh, uyu atoburitsa mari yake kuti atorerewo munhu mumari uzvisa akuba not kuti iwewe wati album rangu riri kubuda robva ratobuda hauna wataurira naye madates or anything tosangana naro muroad of wataya ah, ipiracy yeyi iwe uriwo naro hakuna asingatenge cd muroad usanyeberwa hakuna uri kuona masidi anototengeswa pamarobhots aya mm. ukasatoatenga hauzive kuti zvinhu zviri kufamba sei ndinoti at one point ndichienda kubulawayo ndambotenga cd pana pana bulawayo road apo pamarobots randakanzi mp three zimdanso pandatanga kutoridza wandine song yandakanzwa ka iwe song muridzi wayo ari kupi anoita nezvei wozonzwa munhu yakuuya time time kuti ah, song yangu vanhu vepirates vari kundirova havakurova papi tokunzwa because vanokubatsira futi bozokona vanhu ava eh. vakawanda vacho ndovaitoendesa music iyoyo kuno vanoita pairesi vega vega Ah mdhara ndikumbira ndikupewo music yangu muzondisira pama collection nenya munoita. Uye akanaombawo kakahwana akaitoka collection akanzwa vanhu vachiritambira kuti awe uri kugona anozodzoka kwauri kuti awangu hauna here mamwe mangoma ndipeka mangoma ndiye tiwedzere saka haucheme piracy because maane syndicate mawirirana muri kuziyana dirhakuna varuzivana neo ini munhu ndotaura taita piracy ndekuti artist agadzira 4000 macd zvake vatoda kutengesa mm. obva atengesa vanhu ivavo vanotovanzwa kunge vatori mutop 10 top 20 yekutengwa kwemacd atenga obva anorara ake achiagadzira mangwana obva aisa ake murodi ndowayo aidzidzambavha idzo but apa hatisi kuda kungochenera mbavha here pablowa mbavha dzipi kuti kwese kuba but kuba kuba zvakangwara pane kuba nekupuwa abata tomutaura kudaro besides iye mumwe ari kuba ndo baba mumwe watinganongedza kuti uyu yaba uyu ndoupi hapana because iwe uri kuuya nemusic yako kwemunhu munowisirwa pamasidi ake mm. watomukumbira mudhara ndikukumbirawo mundipushirawo music womupa munhu akuridza waya wabvomba kwakuyo neflash woenda kuredio obva wasvika pana dj vamuti ah, mudhara ah, ndine mangoma angu anoda kuti mundiridziro ya mudhara wobva wamupa flash rako obva akupa mangoma yabva isa mulaptop make wamuudzi here kuti mamudhara mangoma yamusape vanhu Eh. yobva asangana nemufesi wake ko mazuva ano kune chiko chikunakidza obva atora obva pamufesi wake unoti here uyaita pairesu kana kuti angoti angofollowa cheni yenyu yamuri kushandisa mese eh. eh, tikungopanana
pachedu pachedu jamani but ukamudza kuti amudhara ah, mukona mangoma ndakupai musape munhu mudhara andozopa because anenge achitoti iwe sauda upa inini kuti ini ndikuchengetere zvinhu zvako iwe wega watadza kuchengeteriwo danga ne reason yekuti ndiachengete ndida usina kundipewo watanga wachengeta iwe wega eh. saka anongopedzera angozongobuda futi mangoma acho aenda saka hapana hapairesi haangambosiyana inayo itobatsira futi vamwe wacho haya yakavharwa tare kani muti vakati vanhu vari kubhena masidi yaruta piracy ah, kabva zimbabwe yese yaruta piracy newhatsapp iyi ah, vanhu vakuita piracy yacho munhu wese ngaachingosungwa nenyaya yepiracy because song ichipinda mufoni memunhu the next thing mm. arutosenda mugroup Mugroup yobva yadownloadwa nemumwe wakusendwa mune rimwe group rina 257 pa 257 yodzikiswa nemumwe mumwe obva asendwawo ane broadcast kana revanhu 10000 mumwe odzikiswawo saka saka pirates yacho yatitotaura ndei papa toramba tichitaura pirates vanhu vari kutengesa macd muroti chete saka ava totomboti ndiartist eh, channel chaiyo chaiyo yekuti aite mari nayo eh, system yakadai so ka chii chaanenge afanira kuita manje omirira show ah, vamwe vanongotengeswa nemagitari avo vachiita mari kutengesa magitari avo zvakanaka wani munotonzwa munhu achitoti ah, youtube ndane two million views hmm. ndine kamari kangu kakanaka ndadai ndadai spotify ndazodai ndadai ah, ingoitwa izvozvo pamwe vanoda kuti waisa payoutube ipapo wobva wadzoka futi kwatiri kuwhatsapp kuya kuya wotanga futi kutipa futi wobva waenda futi kumusika kuya kuya wakunopa futi vemacd wobva watanga uchema kuti mari haiswanika eh. because iwo the moment yachataura mana manga ndibuditsa chuni rangu naten ka tengai data tinototenga data ten zuri chatotenda tonoriwonawo zvesho hachuni riripo bhoo munhu wese ari kungomhanya ruziva tiri kuwanika kuyoutube harisati ram street but imana yokuti usati watorisa kuyoutube ka ratom street futi kudhara ubva watanga uchema unochema nani hapana fanira kungozvichemera wega wonyarara eh. saka piracy ngati ngati relay out yes